Rhyme and Reason YouTube channel ah kan lo lawm leh vek cheu a, in lo dam that kan ring, keini pawh Pathian zar ah kan la dam tha e. Hei tun ṭum ah hian titi khawchang hun kan hmang ho leh thei dawn a, titi khawchang hmasa ber kha pakhatna kha Pathian khawngaihna a zar ah in comments kha tha khawp mai a, tun ṭum ah pawh hian hei in zawhna chi hrang hrang te kha kan han dawng a, kan lawm tak zet zet a Rhyme and Reason project hming in lawm thu kan sawi ni bawk se. Aw zawhna kan collect ah khan khami Kiti Khawchanga comment mai ni lo kha comment chi hrang hrang te leh keimahni phone lamah te tin Instagram lamah te private te a mi rawn zawt tam tak an awm a khang ho kha kan han dah khawm vek a chuta a tlang lawn ho chu kan rawn thlang chhuak a tin rawn chhan hman vek lo kan nei pawh kha ti leh hun a maw tin video kan siam lai mek. te pawh a ni ve a, chuvangin kan rawn chhang lo nih pawn chhan hun chu a la awm ang tih kha lo ring ila tha ang. Tuna kan sawi ang khanin a thenkhat kha chu hei video buatsaih tum mek kha a ni tho tho a, tin, zawhna han tih pawh khanin IG lamah khan zawhna a rawn lut tel bawk a, khang atanga te khan lakkhawm kha a ni tih kha Kan han sawi puat puat duh nih chu eng pawn i se han ti ti leh bawr bawr teng. Rhyme and reason. A hmasa bera a hmasa bera hian zawhna rawn lut tam ber te zinga mi chu Mafela chungchang hi nia amah pawh hian in Nuami chu tih vak ka ring lo a, amah erawh chu zawhna hi a awm deuh reng mai a, hei hi chu chhana tha tawhin kan hria a. Pungurtea khanin kha Psalm reaction ah khan a rawn sawi vuai tawh a, engpawh ni se tun tumah hian eh ma fela hi kan zawt tawng a tlangpuiin a rawn lut chu maw ma fela heta zawhna rawn lut hi i background i background tih te tin kohhran eng kohhran nge tih te i zirna chungchang te a ni a tin theology lamah hian background nei che hian an hre bawk a heng phawrh pawp pawp leh tunah hian. Aw
eh chhungkaw background in tan ila than tawh lo. Ih Pungur te han a rawn sawi tawh a sam reaction hnu hnung berah han ih pastor fa ka ni a unau pali kan nia naupang ber ka ni a ih ka pa hi reverend Sivan Lalhruaia a ni a chuvangin hei Pathian thu leh rawngbawlna te hi chu teh teh lai tanga eh eng nge kan lo hmelhriat ve ah kan mikhual lo ve angreng a ti tawh mai ang ih hei theology lehkhabu te hi ah kan lehkhabu inremna ah hian a khat Tlatah a tlar ṭhet ṭhut a, tin ka u te hi an fel ang reng a, lehkhabu ten ngaina thil chhiar chi hi kan ni hlawm a, chutiang vel anmahni zarah eng eng emaw hi ka lo hre ve bawk a, chuan phaiah hian ka awm nasa a mi min hre tam lo khawp mai a Mizoram lampangah hian Pawl sawm pakhat aṭang khan Shillong-ah ka awm a chuan Delhi-ah heti hian ka lo awm ta char char a, chu ninety six aṭang khan Mizoram ah hian ka awm ta mang lo a ni. Chuvang chuan min hria hin tlem em em a. Hriat pawh hi ka nei tam bik em em lova, han haw zawk zawk chhung. Tih bakah hian hei Aizawl te hi ka bel lo em em a. Chuvang chuan a lar lo ve thei khawp mai tih ka insawi hmasa duh a. Chutichuan. Zirna lamah hian heta Delhi University-a BCom Sri Ram College of Commerce-ah ka zir chhuak a, chuan hemi MBA kan tih ang chi hi ka zir chhuak bawk a Delhi University-a. I ka zir lai chuan MBE an ti a, tunah chuan MBA in Business Economics an ti tawh a. I chu chu ka zir chhuak a, chuan Theology hi Vawi khat mah i formally in ka la zir lo a, i theological college in ka la lut lo a, tin hei vai ho zingah pawh rawngpawlna kan tel ta hmel in Reverend te tih te hian min ko ve ngawt a, kha Reverend lo nasa a, tin hei theology lamah pawh mi thiam tak bawk a ni lo a, ka zir lo hrim hrim a, mahse a tui erawh hi chu ka tui a, ka thei ang ang hi chu ka inchhiar ve nasa a, tin ka zirna lampang leh ka kalna lampang hi hei Eh enge ni i masters degree a ka eh specialization chu econometrics kan ti a hemi data science lampang hi nia eh variable tam lutuk na hian statistics ang hi ni ta a i enge dik ber tih hi kan zawm thin a ni chutah tang chuan hei thudik zawn ang chi eh. Search for truth ang hi aw aw ka tui ve tawp mai a tin thil har deuh deuh chhiar daih nuam ka ti a chuan hei tunah hian Adobe company ah hian ka thawk a director ka ni ve mek a software lampangah leh analytics lampangah hian kan kal nasa a chutah pawh chuan hei data vel te hian kan la khawih nasa a chuvangin hemi eng nge ni scientific research ang lampang chi hi chu ka tui ve a ka ngaihtuah dan pawh hi ni ta a tin i Ka college ka kal tan chhoh tir hian hei atheists a Mizoramah chuan atheist pawh a inti chuang lo a kan thian te hian awm thin a ka inkawp a thil har pui pui hi kan sawi chho a tin Facebook group tih lar tir khan kan inhnial chiam chiam thin a ni atheist ho nen hian a ma khawp mai kha khat atang khanin hei apologetics ah te ka tui chho a kema inhai Court ah nang ka inhai ko ve a, ka inzir a, public debate ni hial te kan tum a, hun lai ah chuan kan la pawr ve bawk an la naupang a maw chuan chuta tanga kal zel ah chuanin hei bible study tih ang bible a nihna ang taka zir ang hi ka tui chho nasa a, ka lehkhabu duh ber chu bible commentaries te umm concordance te hi a ni hi te ka ti ve thin a, tin theology ah pawh hei eng nge a tlang a lawn systematic theology bu pahnih khat te leh. Ngaihdan tlang lawn ho hi chu ka thei angin ka chhiar ve a, amaherawhchu chu kan lo hriat tur chu thiamna engmah ka nei lo tih kha min lo hriat pui ila tha awm e. Ih chu ka pa chu Presbyterian pastor a ni a, Presbyterian kan nia, tin hei Delhi-ah te kan awm a, Delhi Mizo inkhawm ah hian ih kan tlangval lai tangin kan in hmang nasa a tun thleng hian hei hruaitute kan la ni chho ve a, tin. Phairam awm kan nih vangin Hostel a Prayer Group tih te, tin biala Mizo awmkhawm ho in inhmukhawm bial inkhawm tiang velah te hian hei House Church ah hian ka tal nasa eh ka background ah pawh House Church ah kal khawm tawp a Bible keu tawp a eh tawngtai a ti ve tawp tawp ang chi kha eh kan tlangvalai te Hei chuan kan ni ve tih kha kan sawi duh a ni aw. Umm, nia kha a rawn phawk chhuak tha viau mai a, ih, mah ruah chuan i awm mahni chan chin hi ka ka kha han ti nawm lohna lai hi a awm ve hrim hrim a, a bikin Mizo a phei chuanin amah hi mafe la hrim hrim hi a tui em em mai a, hei Theology lam hrim hrimah hian tin a zir nasa Hna thawh hnu pawh hian hei ka hriatpui a, mahni thianpa mah ni se. Kalkawngah hei a awmna hi South Delhi lam a ni ta, Noida lamah chuan office a awm thin ta. Chutiang, chutiangah te pawh chuan hei car ah te pawh play char char kha tih ang hun khan ama extra time te hi hmang tha em em thin a. Tin, a sawi chiah lova kha i naupang Sunday school lamah pawhin a tui em em a. Eng eng emaw hi chu kan la inhriat nual ni tun thleng hian naupang project te hi kan rilru ah hian a lang sa a. Chung te pawh chu kan hmer tel duh nghal ni bawk se chuan. E tun han zawhna kan zawt lawk hei kan rilru a awm chu rhyme and reason kids tih nei a naupang te ina an man theih visual deuh hlek a video siam te hi kan rilru in lo lang a kan tlin hi a tlin lo chu hrelo tha i tih chuan comment ah han lo dah ve le che. Naupang video hi an siam teh u in tih chuan keini chu kan zawhna hi kan chhang har thei a thla ruk hnu vel pawh a ni mai thei mahse try in ti leh ti lo kha kan hre duh hrim hrim e. Nia, in ngaihdan te kha rawn sawi ta ula tha ngawt ang, kha kha chu duh tawk phawt ila e, tuna zawhna rawn lut hi a awm nual mai a, tin mahni lawkah pawh hian hei a mimalang te pawn kan dawng a, damna chungchang tih kha a ni a, hei hi A sensitive riau mai a, lehlamah chuanin e tawng sual te sawi sual te pawh hlauhawm dawnin ka hria a, amarawh chu chhangtu tur hi Mafel a ni ka ring tawk a, chuvang chu ka chhan tur ni chu a lo a, e engpawh ni se disclaimer kha chu kan dah dawn ngei ngei a, hei a vuakna vualte tihdam tih hi a rawn lut nual a ni, hemi ah hian hei Isai Bungsawmnga pathum bawr chho vel kha nia kan hriatthiam dan pawh hi a in ang lo, kan sawi chhawn dan te kan hrilhfiah dan te chi hrang hrang kha a awm ta a, Chutah chuan eng ber nge dik tia kha rilru buaina tur awm ang kha a lo awm ve a ni kha tah pawh khan engpawh ni se damna mai lo pawh thil mak chi hrang hrangah hei thlarau thil pek chung chang tih te, tawng hriat lo inlarna leh thil dang dang hetah hian enge kan ngaihdan tur ni ang tite ang zawng khan zawhna kha a rawn kal a ni. Chu chu a khawmin kan han dah leh tawp mai a mahfel min han chhansak leh dawn mai a ni ang. Aw le aw, zawhna awl ai lo tak a nia. Amaherawh chu i thil pahnih sawi tum ta ila min tanpuitu tur. Tin, ka sawi hmasak duh chu heng tiang thil hi chhungkaw thil a ni maw? Isua Krista taksa hetia a thisena tlante ina ngaihdan chi hrang hrang kan neih chhungkaw thil a ni a. Tunlai hian a phel zawng leh a inhngir ngho zawngin ti mai ang, a inchirh theh zawng a sawi vak vak hi kan awm thin a, ih kan tih dan tlangpui pawh a ni inhngir na chhuak a, rhyme and reason ah chuan khatiang kha kan hmuh ve lo va, a khawm zawngin engtinge kan kal khawm anga thudik kan zawn tlan thei ang, aw inhnial loh tur, ih hei inhnial tih ah pawh hian confrontation a awm ta chu chu ih inchal tauh kan tih hi a ni ta chuan debate a awm ta chu chu eh rilru inhawng taka eh chu zawk chu lawm tih a ni ta a. A tawpah chuan dialogue a awm ta a, dialogue chu inrem thlap tawhina an titi ang kha ni ta maw. Tih zaniah hian debate leh dialogue kan phal a, confrontation hei inchir theih ang aah i ramhawi nge thaw tih ang vel kha chu kan phal lo bur. Isua taksa hi zah tur thisen atlan hi kan man a to lutuk a maw. Le i slide kan share teh ang aah ka che tha hlei thei lo a slide ka share loh hian maw. I phal chuan i thil mak kan pawm dan hrang hrang hi. kan chhungkua in ti theih ang, kan chhungkua chu Kohhran ten theology lampang atang te pawh han en tlang ta ila chuta tang chuan hnawl tur te pawm dan tur te khawiah nge pal kan hung ang tih te ih kan hriat thiam phah ka ring a tin. An a awmzia hre chiah lo hianin ka inhnial vak vak hriain in ka hria a, tin, chumi chu ka hrin dan a ni tih pawh hian an sawi dan hi a ni chiah lo te pawn ka hre ve a, ih kan chian tlan zawk theih nan le thil mak hrim hrim hei miracles kan tih ang te, ih Thlarau Thianghlim hnathawh dan ah hei ih. Nature aw natural law ena enge ni chumi pawn deuh hlek a awm thil mak kan tih miracles te maw kan pawm dan hrang hrang lo en tlang ang aw a hmasa ber ah chuan in hei theology hi hei keini ang data science vel atang in kan lo kal ta tur aw management science vel atang in chutah chuan keini chu kan visualize thin a ni maw theology hi chu hetia sawi a sawi deuh tawp a nia chuvangin i ka zirna lam atanga thil ka rawn hawn ve. Kan visualize tlang dawn ni, a lem kan en tlang dawn ni. Thil mak pawm dan chi hrang hrang hi a inang lo thei khawp a, hmawr tawp leh hmawr tawp ah hian tih hian dah ta ila, extreme dah ta ila, hei polarity te an tia ban pahnih phun ta ila, hetah a sir tawp ah pakhat a sir tawp ah pakhat pawimawh ber tiin awm a ni. Ringtute zingah hian thil mak hi a pawimawh deuh ber mai tiin awm a, hnawl hlak an awm bawk a ni. A hmasa berin pawimawh ti em em te chu hei classic. Pentecostalism kan tih mai, hei Charismatic Movement te kan tih, hei mahse heng ho zawk zawk hi kan hriat tur chu hmaan ni lawk ami a ni, Nineteenth Century mi, a Twentieth te pawh nen chu tam tak te hi chu. Chuvangin i Kohhran siam that Europe a Kohhran Kohhran siam that Reformation hnu vek a rawn chhuak a ni a, e ngaihdan naupang te ni te han ti ta phawt ila. Chutah chuanin chumi Classic Pentecostalism leh Charismatic Movement hei pawhin a Classic ah chuan i tawng eh thil mak miracles hrim hrim hi an ngaihlu em em a, thlarau thianghlim hnathawh an ngai spiritual gift te an ngaihlu em em a, pawimawh an ti ber mai a ni. Tawng hriat loh hi qualification pakhat a ni. An theological college a in admit dawn chuan tawng hriat lohin i tawng tawh em tih te a in zawt a, hruaitu in ruat dawn te pawn tin thil mak hi bible a thlen ang hian thlen zui zel anga an ti a, tin hei Faith healing te an sawi nasat a, i rinna i dampuia ang te an ti a. Tin, an sawi nasat em em chu tawng hriat loh maw? Thlarau Baptisma mi mawlhin a chang anga chuta tang chuan chuti kha tih chuti kha tih maw? Kha kha ih pawimawh ber hemi thil mak angai hei hi harhna kan lo tem ve Mizoram te pawh hemi Penticostalism movement atanga rawn chhuak kha a ni ta a ni. Tin, a lehlamah liberalism an awm a, liberal ho, liberal theology an ho. Hei hi video dangah te pawh khan ka sawi tawh mai thei. Europe rama enlightenment enge a nih, miin reason chauh maw, leh, A Greek ho khan lo fing ber mai classical thinker kha khang tiang ang khan e ngaihtuahna hi i siam ang u an tih lai vel a e Pathian thu hi a te ve telh telh a a an thu kal lai milan dahna hma tawng lovin maw a khate an dah chhoh vel a thil khan thil mak hi an hnawl a ni liberals ho khan maw chuan hei bible hi a thil mak zawng zawng hi chep thla ti la a dik awm e tin social impact lamah khaw tlang siam that lamah kalpui vak khan tum ta. Tin, hei ethics nun dan tha in zirtirna lamah an kal vung em em a, Bible hi nun dan tha in kawh hmuh nan tha lutuk. Tin, khawtlang siam that nan tih zawng khan an kal a, mahse tah khan thil mak kha leng ve ta lo a ni. Chutih laia mifing ho ngaihtuahna ah khanin khang vel kha leng ve ta lo a ni tih dah tih ila hriatthiam awl zawngin tawite sawi kan tum sia. Le, chung liberalist tho chuan liberalism ah chuan thil mak kha an hnawl ta hlak mai ni. Chuan hun a kal zel a ta ti ta ila a tha awm e. I liberalism ni si lo hei pawh hi aw hun a kal zel a ti ila i en lo reformation hnu khan cessationism hi awm ta a. Cessationism chu cease tih atanga tawngkam atanga lo kal maw? I thil mak te kha i Bible a kan hmuh tam tak kha Apostle te hun lai mui tur chauh khan nge tun hunah chuan a tawp tawh tih ngaih dan kha rawn awm leh ta a, hei hi Reformers ho pawn an rilru put dan te a lo ni a, mahse hei hi a radical deuh hlek chin a, thil mak kha zirtirte rual rual han a tawp a tun hunah chuan a thleng ngai tawh lo. Tih ngaih dan kha a awm ta a, ih a rawn chawr chhuak ta a. Ih khati lai khan ih a awm ve reng a, Catholic ho khan miracles mak deuh deuh an ngah lutuk a. Ih Catholic ka tih chuan ih tunlai kan Catholic unaute lo inngaih bing tur a ni lo a, khati lai kohhran kal bing ih lian ber kha tihna kha a ni mai a. Chu engpawh chu lo ni se ih khang tiang khan ngaih dan khan siam ta a ni. Chuan a charismatic movement lampang kha wave two hi a awm a, chu chu chu hei continuationists kan tih te neh hian a kal rual a, heng pawh hi reformation lama tanga chhuak. Chutah chuan thil mak hi la awm zel ang, eh amaherawhchu chu hei a extreme lutuk hei a pawimawh ber tih te zinga mi kha paih hret hret khan a nei ta a ni, chu chu entir nan tawng hriat loh hi qualification a ni kher lo tih te. Tin a chaiin a rawn thleng a, a chaiin a rawn thleng lo ang a. I a rawn thleng zel a nih paw'n hei hi lawm takin kan lo hmuak ang. Tih ngaih dan kha i kan clap khawm a, hetah hian piang neuh neuh tam tak a awm a, mahse a awl zawk nan kan clap khawm ta a. I kha kha wave two hi a lo awm ta a, chu chu tlemin a lai deuh, tawng hrial lo nei ve lo, dawng ve lo te leh a tawngtai damna ringawt inkhawm lo te pawh i ngai hlu ve ta maw? Extreme lutuk lo thiam taka tin Bible nen pawh inmil taka kal chhoh dan kha a rawn chhuak chho ta a. Tin a lehlamah pawh khami radical cessationism atang khan hei cessationism tunlai an sawi ber chu hei closed canon uar ho, closed canon chu Pathianin A thu hi famkim in min pe tawh a, i Bible hi. Chutah chuan inlarna thu belh hi a thiang lo a, chuvang chuan hemi Charismatic Movement a inlarna leh thu an rawn ken hi kan hnawl. Chu i hei i eng nge ni pal hungna zawk ti mai ang kan him tlan nana pal humna zawk uar tun lai hian an awm a. Chutah pawh chuan in hei thlarau thianghlim hnathawh te thil mak te kha an ring lo ni lovin Pek bik Apostol te ang khan an awm tawh lova, ih mi zawng zawng hianin kan dawng thei vek a, tin pek bik an lo awm anih pawn eh enge hei ih an rawngbawlna zawnah khan an hmuh thiam pui em em tawh a, ih Amar chu an sawi chu kan thlarau mi lutuk a, mi zawng zawng hian kan ti ve thei a ni tihna lampang zawk ang khan an rawn la ta a ni maw. Chu a tawp leh tawp kan sawi khan a laiah khan thil fel ang reng tak kha a rawn chho ta a. I hei hi kan ngaihdan tur leh keimah mi mal ngaihdanah chuan i keimah ngaihdan hi i nasa takin ka sawi lem lo ang a, amaherawh chu hnual chin tur hi a awm ta a ni. Ka lo ngaihdanah chuan hemi a extreme lutuk thil mak hnual thak liberalist te, liberalism hrim hrim leh hei radical te pawh Apostle te a hmak a ni tih a. I i kei chuan pawm chiah ka ngai lova. I mah erawh chu hei close kan rawn tun laia i a hming han lam ta mela John MacArthur te ho hian um an cessationism hi an kalpui nasat na chu eh min veng zawk turin maw thu lawi lo kal nasa lutuk tur in lar na tih vel maw i khang kha an ven na te a ni a kha kha lo hmuh sakhi ringawt kha dik in ka hre lova. Tin a leh lama tawng hriat loh neih nei ngei ngai ah i i rin chuan i dam ngei ngei ang tiang chi i extreme lutuk kha Ih khawvel kal dan te pawh han en ila, kan kohhran te pawh han hawi ta ila, ih han pawm chi khan in a rinawm tawh lo a ni. Chufain a extreme hi hnawl ila, a laia mite pahnih hi chu ih Thlarau Thianghlim hnathawh a pan a rhip thiam deuh, ah tin ih enge ni ih miracles lama Pathian in a hman te leh Bible a insawh nghet lut mai te leh Ah kan vaiin kan dawng thei ni tih te hi chu a inhnial em em tawh lo ni dik tak a sawi chuan maw i kan pawm thei ve ve nga tin hei i inkhawm hran na tham a ni lo te te la tha awm e i inkhawm hran na tham hi ni tawh lo va hemi a lai vel a kan awm hi chuan in inchirh theh lo ila tin mizo te hi kan kohhran hi missionary te eh rawn din a ni a harh na chawm len kan ni. Kan pawm dan tlangpui hi hetah hian a leng a ni. A hi hi tha ka ti a kimah chuan maw, theologian tam takin min hnial anga a va inperhsan ve tin i classify dan hi va fel tawk lo ve an ti ang. A a dik lutuk i zan ina tun video kan zir tur mai ka rawn chhawp chhuah kha a ni ta a. I chuvangin i ka rawn sawi duh ber chu a lai vela kan awm hian kan inhriat tawn a kan inzir Tawn chuan ih kan lo inpawm tlang lutuk ro a tin Mizo hian kan ngaihdan hi a lo eh extreme lo a a lai him zawnah hian kan lo awm tlangpui hei an tihna ang kan dam loh chuan kan tawngtai a damna hi kan beisei a a chante pawh kan chang mai thin a tin tih dam rawngbawlna te pawh-- kan lawm a chutih rualin zaihlim te kha ang tih kha nuam kan ti em em bawk a amar ah chu bible zirtir na kan ngaisang a bible en tih chuan hnial en ah kan en lo tlak pawhin mizo kohhran pangai chuan kha ta awm kha him tawk viau a inhnial chiam a ngailo a tin kan dinhmun te pawh hming va invuah buai buai lo in ehe pa hi chutiang charismatic tia hmuh hniam nghal ringawt kha i charismatic zia kha ih-- I inhriat ve phawt angai ni, khatiang hian inzir tawn hian inrem takin a lai vel hian awm thei ni. Tin, radical cessationism te liberalism te kan hnawl nachhan hi tlemin a na deuh mai thei a. Amaherawh chu hei ram thim ah hian an zin khat in ka hre ve maw? I entir nan keini chu kan vannei a, Delhi ah te chuan ram thim kan tih ang mission field hi duh duh hunah i zin theihin a awm a, ka va ka lil a, tawngtai dam thei te hi kan ni vek mai. Tin, va ka lil a. I i inkhawm hi maw testimony mahnia kan va inkhawm nan pawh kan thianpa Joshua te rawngbawlna ah a x-ray hi rawn keng a hei hi ka tawngtai hma tia a chhe khawp mai x-ray pakhat hi rawn keng leh hei ka tawngtai hnu a tia lo dam vek khang tiang kha a awm a maw i hetah theological college vela a maw ram changkang lutuk America khawpui vela awm rei lutuk chuan Pathian thil mak te pawh tih te pawh hi hmuh loh rei thei ve ta ni. Amar chu ramthim First Generation Church ah te hian va kal hlek ila, a la awm nuai nuai a ni. Chuvangin hetiang thil mak te hi kan hriat tur chu thil mak kan tih hi sign a nia. Aw signs hi kan va beisei ve e. A sign ringawt a chhinchhiahna khan i tawm chiam loh tur, eng sign nge tih zawhna zawh tur. Eng sign nge kan tih chuan The Arrival of the Kingdom of God awmze chu Pathian Lalram a lo thlen tih chhinchhiahna a ni. Chanchin hra thlenna hmun apiangah hian thil mak te kan hmu tur a ni. Ih chutih rualin a kohhran te pawh kan inpawl khawmnaah dam a mual mual te pawh kan awm ve ang. Amaherawhchu chu a primary use chu ih enge a primary ih Bible-ah te pawh en en ila ram thimah ih chanchin hra lo thleng e tih chhinchhiah nan ih a lo thleng thin ang maw? Tunah pawh hian a la ni chiah chiah a. India ramah te a mission field hrang hrangah hian zin ila a la thleng zel a ni. Kha kha sign kan tih khan tawp lo ila, sign of what? Maw Pathian Lalraman lo thlenna tah khan inrem loh theih pawh a ni lo, kan tangrual hrap hrap ang, inhnial viau pawh ngai lo, extreme lutuk hian awm loh tum ila, tih khan lut khawm ila inngeih dial dial in a awm thei a ni tih kha aww. I Nichinai sawi, Isaiah bung sawmnga pathum lai kha maw? I hei hei hetlai hi a vuakna vualte a tihdam min kan awm ta tih lai hi aw hei i dam A hma eng nge ni, damna hi hei hi promise a ni lo, hei hi a awmzia a ni lo. A kan bawhchhiatna te, kan sual te phura kraws ah mi kan sual a tlanna zawk sawina a ni tih dam tih te pawh hei kan sual damna a ni tih ten an sawi thin a maw i hemi physical damna te dam lo damna te a ni lo chu chu sawina a ni lo tih te hian an sawi thin a, a han sawi fel lawk ka duh a. E. Matthaya bungriat kha en ta ila, Isuain e Lalram chanchin a sawi a, Matthaya hma lampangah chuan kan awm dan tur Lalram chhungah Sermon on the Mount kan tih tlang chunga thusawi hi a sawi a. Chumi zawh chiah chuan heti hian ti a ni, Lalram chanchin a sawi a, Lalram citizen nih dan a sawi a, tiraw? Chuan Lalram thlen chhinchhiah nan khan kha, The Sign of the Arrival of the Kingdom of God, Lalram rawn thlen chhinchhiah nan khan, Phara tidam a, Sipai zahotu, Nau tidam leh a, Tin, heng hi i chanchin tha la dawng ngai lo te maw? Chuan Peterapizon a ti dam a, an chhungkua mi maw? Peterapizon kha a ti dam leh a, leh tin mi tam tak a ti dam zui a, changsawm pasarihna hi lo en ula. Zawl nei Isaia'n amah ngeiin kan chak lohna te a la a, kan na te a phur a tia a sawi chu a lo thlen theihna turin awmzia chu ni china Isaiah bungsawmnga pathum a a thu kan chhiar kan inhnialna kha. Taksa damna a kawk a ni tih kha rawn confirm chut a ni. Hei hi mak khawp mai hmani a, i America pastor rual ho, Calvinist rual ho ka ngaihsan lutuk. Ka pawisa zawng zawng an lehkhabu ka leh deuh an thu khawm thup a. Isaiah bung sawm nga pathum hi kan hrethiam lo, hei hian taksa damna a kawk lo tiin an han sawi hmak hmak mai a, an smart hlawm si a. I hetlai chang hi an chhiar thleng lo nih chuan ka ngai sang lo sawt mai thei a, an chhiar thlenga an hai der anih phei chuan ngai sang lo leh zual eng pawh nise ka la ngai sang em em e kha kha tawngkam kha kan hmang ve deuh hlek a, amaherawh chu an an lehkhabu te pawh ka chhiar zel ang, amaherawh chu hetlai hi chhiar hmai a awl lutuk a maw, chuvain taksa te pawh hawih hi. E, kan damna te pawh keng tel am a erawh chu damna taksa damna ringawt a lo buai kha chi loh tawp a dik lo tawp a Bible out of context a ni ta. A chhan chu Isai na sawi tum ber chu intuar nasa ngei mai intuar zel dawn a Israel te mah se lal a rawn kal anga rawn chhan hi mang che u Christmas a kan chhiar ziah Remruat tuma ka chatuan lal chuti khati fapa paikin kan awm ta a ti a sawi thla zel a mahse a thi dawn a rawn ti amah kan reng khawp mai ta rawh chuan a thihna chhan tur erawh chu nangmahni insual te tlan tur leh ti dam tur che uin khatah khan kan sual zawng zawng tlanna te tin natna ang chi damna te pawh mahse chu lalram chu Tuna kan awm lai hian thleng mek, thleng tawh si, thleng mek a ni a, la thleng famkim lo a. Lalram dang Setena Lalram a la awm a, kan dam famkim lo ang a, kan dam reng lo bawk ang. Amaherawhchu chu dam famkim hun chu Jerusalem tharah maw? Kha mi kha rawn sawi tum na a nia. Hetlai kan awm lai lo dam famkim kha ngaihtuah berah kan nei a maw? Tin, sign a nia, a sign chu The Arrival of the Kingdom of God kan tih loh kha Isua Lalram aia damna zawk, a sign a zawk i lo ngaih pawimawh kha hei phone te hi lei ta la, Phone sen ka duh ti ta tawp la, a ho lutuk a ni phone sen ringawt lei chu ngaw, i chhe deuh pawh a ni thei a, tha deuh pawh a ni thei a, amara chu phone iphone latest model a sen ka duh i tih chuan chiang lutuk, i buaipui tur zawkah chu a brand te a siam zawk a rawng a sign a ringawt ni lo kha maw, chuvangin a damna ri lai ringawt ropui lutuk amara chu a vai lo buaipui chi ni lo a, tin lalram a ropui zawkah kingdom of God hi a hliah thei ta a ni, aw khatlai kha i Han zir leh tal vel a ka tia. Aw, a chiang em mawm a? Umm, dam hlen tur hi kan ni chuang lo a, te ka lo ti ve thin a maw? Hei, a damna te pawh kan chang a amaherawh chu he lei ah hianin chatuanin kan awm dawn lo a. Umm, tin chutiang bawk chuan mi chinai sawi pakhat kha Pathian thu hi lehlamah chuan in, nia, inhnialna tur pawh hi ni lo a, inhmangaihtawnna tur. Min hmangaih tawnna tur, kan inkher tawnna tur nih hian ka hria a. Chuvang chuan inhrilhfiah chungchangah te engemaw lo debate te pawh awm ve thei tho mai. Marawh chu khatah khanin kan debate chhana te pawh kha a chhana kha hei a reason, hei rhyme and reason kan tih vel hi enge a reason a kha khalai kha pawimawh thin ka tia, ka hre ber, ka chak ber, hei ka hre ka hrefiah ber tih ai chuanin, hei zawk hi ni e tia han han sawi dan te pawh kha awmin ka hre a eng pawh chu ni se nia umm titi dangah lut leh lawk ta ila hei mi thianghlim lawr chung chang hi rawn awm leh zauh zauh a umm chu chu rapture kan tih hi ni ta hei eng nge nangmahni ngaihdan Engtin nge kan chhan ang? Tunah leh hmanah te pawh zawhna kan lo dawng fo tawh a ni. Hemi hrim hrim hi chu a bikin hemi topic hi chu mipui ngaihdan tlangpui hei nghet deuh pawh hi awm ve in ka hria a. A lehlamah chuan kan naupal lai Sunday School kan kal lai te pawn mi thianghlim lawrhte te chu kan hre daih tawh. Kan hriat hma pawl hi ni ve hrim hrim a nia mi thianghlim lawrh hi chu. Bible en in eng nge engtia ngaih tur nge engtia pawm tur nge tin pakhat leh chu hei tunlai hian in i A lar em em chuan ka hre lo mahse ka hriat chhan ve a, Covid nineteen te hei kan hmachhawn ta harsatna kan tawk chho a, mithi nih e kan rawng bualpui tha tak tak te mifel tak tak mual an han liam a, khatiang anih khan mithiang a hlim lo a ni thei mai ngem le tihna te kha eng emaw a ni e tihna lampang ni lovin rilru a lo hawn zauh zauh tawk te khan awm ve tho ni awm tak a ni a, khangte pawh kha han sawi tel nghal daih tai la tawh. Aw Rapture mi thianghlim lawr hi kan naupan lai tanga kan hlauh a nia, a ama taka kan hlau nge lawr ve loh kan hlau fo a reng lo. Khatiang reng reng khan hun rei tak ka hmang ang kei pawh i mi rawn lawr deuh thut tur te hian ka ngai a e tin i ngaihdan tlangpuiah chuan mi thianghlim te a rawn lawr anga chho leh vang vang a isaw kha nakinah A rawn kal lehna chu vawi ni rawn kal dawn ni chu khan ti ang deuh khan ngaihdan hi kan nei thin a. Ih kan pawm dan tlang lawn ber pawh a ni. Tunah hian Mizo te pawh hi zawt chiah ila ninety five percent velin ih khang tiang khan kan ngaiin ka ring a. Mithiang hlema rawn lawr phawt anga chuan a lo kal lehna rawn thleng ang tih ang khan. Amaherawhchu Bible hi kan chhiar chian hian Vawi hnih a rawn kal tawh dawn hian a lang lo reng reng a, vawi khat finally in a rawn kal ang a, chu chu lo kal lehna kan tih hi ni mai zawk in a hriat a, chu chu han zir chiang lawk ang a ni le, chutiang Bible a awm si lo eng tih nge lar em em tih te ih in zir chiang ang aw le a hmasa ber in ni chin a ka sawi ang khan in ih a en thei in han chhawp chhuak leh ila tho awm e, a hmasa ber in Isua kha a tho leh a van a lawn ta a. Tunah van a awm ta tih kha kan hre ta ni tawh. Chuan tun hun hi kan hmang chho mawlh mawlh ang a, ih tih duh dahna rap thlak tak tribulation kan tih kha thupuan ah thupuan te pawh kha zirna video kan nei a, rhyme and reason hian lo en ta ula, tih duh dahna rap thlak tak tribulation kha a rawn thleng ang a, chumi zawh chuan Isua lo kal leh ang a, thupuan ah te leh hmun dang dang ah khin tiang khian a sawi ta a. Thupuana chiang takin chuan chu Mizo chuan kum sang rorel Isua ho khan he khawvelah ngei hian a chhan dam te khan rawn rel ang a tih kha a ni leh ta a. Chuan chu Mizo chuan rorelna hnuhnung Lal Thuthleng vara chhunga chuti chuan rawn rel ang a, i ama tlan te chu. Rorelna a lehkhabute zawk a hmung hming awmte chu Jerusalem thara Isua nen an inneih nan nenga chatuanin hlim lutukin an awm khawm dawn a ni tih kha kan hre ta a ni. Hei hi Bible-a lang timeline kha a ni ta a. Tuna ngaihdan awm ta chu i mithianghlim lawr tih hi Isua lo kal lehna ni si lo. Hetia Mi Thianghlim amah ringtute rawn lawr phawk phawkna hi awm dawn nih ang hian ngaihna ngaihdan a awm ta a. Tin, a rawn awm hun tur hi sawi dan tam tak a awm a, Pre-tribulation chu tih duh dahna rapthlak hma khan a rawn lawr ang a, tih duh dahna tawng miah lovin him takin an kal ang tih te, tin, tih duh dah lai takin an lo tuar ve nawk nawk ang a, ringtute khan chuan a rawn lawr ang tih te an tuar vek ang a, chumi zawhah A rawn lawr ang tih ten ngaihdan a awm ta, pre-tribulation, mid-tribulation leh post maw? Hma, lai tak leh hnu tihna a nih mai chu. Keima conviction ah chuan Bible ka chhiar hian Isua hi vawihnih rawn kal theiin ka ring lo a, ih thupuan, timeline, te leh thuthlung hlung thuthlung hlui lampang bih let te leh Paula lehkha thawn Isua ngeina sawi te hi rem khawmin Isua hi vawikhat chiah A rawn kal leng a, kha kha final ah kha ngaih dan a ni ta ni. Rapture rih hrim hrim mi thianghlim lawr hi a lo kal lehna kawh tir kan nih chuan a dik ka ti ni. Mahse a hrana awm tur nih chuan kei chuan Bible hian ka hmu zo lo tawp a ni. Ih chu chu a lo ni ta. A ni le, chutia ni si chuan ngat nge va lar em em si ve? Keimah pawm lai mek leh keimah sawi dan kei pawn rei taka ka pawm te a lo ni ve. E, te pawh kan ti maithei kan rilru ah khan nge keimah nge pawh hian in ka lo pawm hrep tawh a ti ang hian i chu chu a lo chhuah na kan sawi ang a hei rapture mi thianghlim lawr hi hmanni lawk a kan hriat a ni kristian te hian maw a rawn chhuah na chu scotland ram ah a port glasgow ah margaret mcdonald hi a awm a hmeichhe pakhat hi maw chu chuan a an hlim thei em em a harh na hi chhuak na sa a e mak tak tak in an che a. I, chutah chuan mumang a nei ni eighteen thirty vel bawr khan an crusade hrep laiin an har em em laiin dit mai ang an chet nuai nuai laiin min mak tak takin an tawng a, chutah chuan mi thianghlim lawr hi a mumang a hmu a lo lawr suau suau a tih kha i chumi an harna chu an che mak lutuk a hei Pathian hnathawh nge Setana hnathawh tih en tur kha an intir a, chuta intir ho zingah chuan Plymouth Brethren an tia i chuti laia i. Ringtu a for deuh mai te hi an nia, thiam pawn thiam a, Bible te pawn let a. Chumi te zingah chuan John Nelson Darby, hei Bible letling lehlin te pawh hi nei a, lâr em em a, hei Darby Translation tih te pawh kan hmu ang a. Ih, chu pa chuan Vati ran Paul ho, Plymouth Brethren ho khan an nih phei chuan a conclusion ah, he harhna hi ih an chet dan leh an sawi leh an tih dan ka en hian, an chet nut dan ka en hian Pathian tih i ni thei lo vang a. I Setana hnathawh nih hi tiin a kawn klut nghe nghe a, amaherawh chu Margaret McDonald-i mumang kha ama rilru hian a la cham reng a, lehkhabu a ziak nghe nghe a, i chu chu pre-tribulation lampang hemi rapture lampang i tih duh dahna nasa tak rawn thlen hmain Pathianin a Kohhrante lawr dawn tih ang lampang khan zirtirna kha he nu mumang atanga chhar kha a ziak lar ta vak a nih chu. Chuan. E. America ram a lo thleng ta a, e, hemi Plymouth Brethren te leh DL Moody a vanglai vung lai lar lutuk a mi zawng zawngin an pawm lai kha eighteen seventy velah a inhmu a, e, DL Moody khan khami kha eng tin tin mawni khanin a lo chhar chho ve a, A zirtir ta chiam mai ni. Chuta tang chuan mi thianghlim lawr hi mi zawng zawngin deuh thawiin khawvel zawng zawng deuh thaw an lo pawm ta mai ni. Ama erawh chu khang tiang ang hei i a hrana event hran maw i Isua lo kal lehna ni lo event hran a awm tih hi hemi eighteen seventy vel chauha kan hriat hi a ni. A hmain Kohhran te hian an hre ngai miah lo tih kha. Heng kan sawi duh a, Hamaherawh chu tunah hian hei kan pawm dan tlangpui ni ta a. A ni leh Bible beh chhan an nei reng reng em an ni ho hian ti ta ila, a tawngkam an lakna hi Thessalonica bung khat, a thawn khat ka tihna, chang li, chang, bung li, chang sawmpuruk atanga sawm pasarih a mi lak chhoin tih lai kha a ni ta a. Tin, hei Greek tawng pawh ni lova, Latin tawng ania, chuvaiin Rome ho leh lin khan chhiar phawt a nih hmel a, I rapture tih hi medieval hei a spelling hi ka ti sual a raptura tih tur a nia aw hei i tih na ania a greek tawng lam pawh kan en erawh a chung chuan an leh ve leh na chhawn taken up caught up tih ang hei kan chhoh huk ang tih na ang hi ta ni tin thessalonica thawn khat na hei i sunday school ah te ka lo zirtir ve tawh bible study ah te a sawi tum zawk tak chu thessalonica mi te khan mithi tawh te ka khawi ang in ka lang E tih khan buai em em a, chutah chuan Paula'n, Nakinah Isua'n a rawn hruai anga kan la inhmuang a rawn kal leh hunah a tihna chauh mai a ni a. Hetlaia tawngkam hi min rawn la phuk phuk tur idea khan an lo hmang ni ta berin a lang a ni. Tin, behchhan leh ve theih riai riai pakhat awm chu Isua thusawi Mathaia bung sawmhnih pali a engtin nge tih kha, E, chumi hunah chuan lovah mi pahnih an awm ang a, pakhat chu kalbopuiin a awm ang a, pakhat chu hnuchhein a awm ang a, hmeichhe pahnih buh rawtsawmna, buh rawtsawmin an awm ang a, pakhat chu kalbopuiin a awm a, pakhat chu hnuchhein a awm ang tih vel maw? Pakhat zawk a kal ang a, pakhat zawk a kal lo ang tih. Mahse, kha kha mi thianghlim lawr.

Amah ina a rawn mihring fapa lo kal lehna chu a ti, lo kal lehna, a lo kalna hmasa zawk a ti lo va, a lo, chumi zawh chutah chuan eng nge ni, i a rawn hruai ve te zinga i awm dawn chuan ring rengin awm la, a in an loh theih teh mai nia, no hun laia pawh lawng tuk leh tuk lo kha a in an loh em kha a tihna mai kha nia Isua thusawi a ni e, Isua thusawi hi. Tin, Isua thusawi kan ngaihthlak chian chuan hetiang ang thil pahnih compare hi ching em em mai a, Chutianga hei mi thianghlim lawr a rawn kal leh tak tak hma a lawr a lo ngaih theih hi ni lo hrim hrim a ni. Hei hi a teuh thei ang ber Bible-a kan hmuh pahnih te chu nia. Heta tanga han conclude phei chu a har tawp a ni. Ih, chuvang chuan hetia an sawi thin, Isua-i, ih, mi thianghlim a rawn lawr phawt ang Isua-in. Chuan a la bang te hian chance eng emawn la nei a, mahse a harsa tawh dawn lutuk, chumi zawh an tawrh chang chang chuan a rawn kal leh hunah chance an la nei ang tih te i zirtirna dik lo hul hual e, misual te la sim lehna chance awm nia an ngaih te hi maw? Chuvaiin a hlawm thei a ni he zirtirna hi e, ka ngaih danah chuan. Chuvaiin Bible hi kan chhiar a, thupuan timeline zawng zawng kan zir chian chuan Isua hi vawi khat a rawn kal anga Chutah chuan i a tlan sa te nen vanah in tawk so so dawn tihna zawk kha lo ni ta ni. Aw chu chu i a lem ah khan han let leh lawk ila. Chu chu hetlai a mithiang hlim lawr hi kei chuan a awm ka ring lo a, a biblical lo hul hual bawk in ka hria ni. Nia, khalaia khanin enge i ngaihdan ni ve le? Ti zawngin comment ah khanin In duh duh kha rawn comment leh tau la hemi chungchang ah te pawh hian. Tin, nichin ah khanin kha Mafela pawh khan ka ngaih dan ah chuan a rawn tia. Khalai kha hriat fuh kha pawhin boin ka hria. Khalai chin ah khanin umm titi dang han vawr leh lawk ta ila sawma pakhat chungchang hetah hian hei top four ang vel kan thlang nia tun tumah hianin chutah chuan a pali na ang vel hi rawn hau pha tlat mai a. Sawma pakhat pek dan tur leh pekna hmun tur chungchang hemi chungchang hi Engtin nge in hrilh fiah dawn le? Oh. Hrilh fiah han ti kha. Oh.
I ngai dan te ti la tra. Oh, i thlir dan. Oh.
oh mm.
Hei thil pek hrim hrim hi chu oh. thil pek hrim hrim hi chu thu thung thara chu kan hre vek kan hriat hnu ang hi chu soi lo tum tai la. Mahse, kan pawm dan tlangpui leh kan pawm dan tur pawh ni lang chu Thuthlung Thar Isua hunah chuan Ama'n a nun min hlan tawh a, kan zawng zawng hun a ni ve tawh a ni. Kan theih ang pa tawp a, Isua hi engkim kan pek, kan sung leh pai leh keimah ni maw? Chin tawk awm lo a, kan zawng zawng kan surrender vek na hun hin ta. Thil pekah pawh chutiang tak chu ni tur a nih hmel a, zawng zawng hun. Amaerawh chu han ngaihtuah ho ila ka tih mai mai chu. Thuthlung hluiah khan sawma pakhat rawn intannaah khan thuthlung hluia Israel fate han eng zah chiah ngen lo pek tih hi ih han ngaihtuah ho ila, a chhan chu kan ngaih dan chuan sawma pakhat eh kan hlawh atanga kan chhut neuh neuh a, eh ten percent kan la kan dah a, khang tiang mai khan min lo pek tih hi a to bul atang deuh hlekin han zir ta ila, ih sawma pakhat pek kan hmuh hmasak ber chu Abrahama a ni ta. He Melkisedeka hnenah i kha kha kan hmu a, Genesis-ah chuan Jakob-a'n a pe zui ve tih pawh kan hmu a. A enga pawh chu ni se, khami hnuah khan dan angin an siam ta a, Mosia dan ang khan. Chu chu a en theiin han ti leh ta ila, sawma pakhat tih tawngkam a rawn chhuahna chiah chiah hi hemi dan hoa eng nge mi zawng zawngin an pek tur, a hma kha chuan an hruaitute a mimalin an pek kha a ni ta a, zavai a pek tur tih. A tawngkam a rawn hman tanna hi hemi Mosia dan te ahin a ni tih kha lo hre tail a. Chuan sawma pakhat hi chi thum kan hmu ni. A in ang thei in ka hre lo reng reng a, chu vain sawma pakhat kha pakhat ni lo in chi thum a ni. I ka pawm loh dan ang a, pawm in awm chuan ka i eng nge ni in dik lo hul hual ka ti ngam miah lo a, ama erawh chu pathum ka hmu ni kei chuan. A sawma pakhat hmasa ber chu number sawm pariat na chang sawmhnih pakhat a, Lo lang, Levia chite chanvo tur chu chu Levia thlahte chu ngai teh chutiang kha tiang a ti a, engtin nge tih kha, Puaning rawngbâwl hna an rawngbâwl manah Israel lama sawma pakhat zawng zawng hi ka pe a ni. An kenkhawm tur sawma pakhat kha hnathawk ten, hnathawk ve loa puanin enkawl tawktute Mosia biakbuk, tabernacle, enkawltute, Levia thlahte, khang ho kha, I a pek in va pek tawp mai tur a ni. Chu chu sawma pakhat leh pakhatna Levia thlahte va pek tawp tur puithiam maw? Chuan a pahnih lehnaah chuan Pathian hmaah hlim tak a eikhawm tur hei an festival, an Krismas te ti la, kan eikhawm chhun hi chu Krismas te ni vangin kha tih laia i an kenkhawm a, hlim tak a Pathian hmaah i an kenkhawm tur kha a ni a. I a kind in eng nge ni, a buh leh uain leh hriakte leh bawngrualte an ken theih loh pawn an kal nahlat pawn, Pawisa in an thleng anga pawisa kha ken kha Pathian in a phal sak leh zel zel a, chu chu i chaw ei khawm nan a ni hlim tak a Pathian hma a i khatia ei khawm nan khan. Chutah chuan Levia ho in awmna awm te chu thlau thla hauh suh ang che u ti, Levia ho te pawh kha pek ve zel tur i chhum kep zel tur kha a ni ta a ni. Levia chi te hi Pathian hian a ngaihpawimawh em em a, chu chu pahnihna Chu chu kum khatah vawi khat, a hma mi pawh kha kum khatah vawi khat. A pathumnaah chuan kum thum danah mi rethei te, chanvo nei lo te engtin nge tih tah hian in awmnaah awm Levi ho pawh inzinga chanvo, ro chan nei ve lo te leh ram dang mi te, ram dang mite tan te, pa nei lo te leh hmeichhia te chuan an ei ang, ah an lo khasa ve thei ang chu. Kum thum danah insawma pakhat in va keng anga E, chu chu Rethei te leh Leviachi te leh hmeichhia te leh Hmeithai te sorry, Hmeithai te leh Paneilo te leh ram dang mi te kha ngaw khan an lo ei ang. I, hnuai hnung zawk te tana kenkhawm e, sawma pakhat kha lo ni leh ta a ni kum thum dan a. Chu chu heng ho hi in ang theiin ka ka ngai ka hre lo hrim hrim a chhan chu a pekna leh hmanna Pathianin a sawi hi a Mosia kaltlanga sawi hi i a in ang lo em avangin chu chu han chhut ta neuh neuh ila Engzah nge Israel fate khan an pek kan tih chuan Levie chi te va pek chat kha sawm a pakhat vawi khat eh kum khatah tin Lalpa hma ei ho tur kha te eh sawm a pakhat vawi khat leh kum khatah tin rethei te pual kum thum danah a vai hian chhut in la khawm ta ila formula apply ta ila kum khatah hian eh sawma sawmhnih pathum leh point sawmthum leh pathum An pe ni, twenty three point three three three three three enge percent ang maw? An lo pe reng mai ni. Hetlai tak hi niha pawimawh chu sawma pakhat tihah hianin i i a pek dan a vawi khat a pek dan hming kha a ni a, an lo pek hi chu ka rin dan hei hi ka ngaih dan a nia mahse a dik viau te pawh khan ring ve ngawt ang e mah chuan ka pawm ve viau a, i mahse sawma pakhat kan ngaih dan ai tam daih hi an lo pe a ni. Tin khawiah ngen pek tih lai ka hei tunlai hian Sawm pakhat pastor hlawh tur ka pe duh lo tih te hi an awm a, building ah te an lo hmang a, upa ten ka pe duh lo tih te eng rilru dik lo lutuk a ni. I puithiam te hnenah hlan chat tur kohhran ah maw tin Levia chi te kha lo hnual sawt suh u, lo telh ve rawh u, tin Levia chi te chan tur a ni tih rawngbawltu te chawm nan leh tanpui nan hian kan pek an pe tur a ni, tui takin pek tur. I chu chu ni ringawt mai ni, eh, hel deuh te hi an awm thin a, a kohhran lo tawp a, a Pathian thu lo tawp. Tin, mir thei te hnena thleng pha tur ni, chanhai te, pa nei lo te, ah, hmeithai te, hnam dang mi te a tih kher kha, i, kaih kan zing a, chan tha vak lo ho te kha a thleng phak tur a ni bawk a ni. Khatlai kha, i, hei hi kan chhar thar leh ngaiin ka hria, i, Old Testament a Mosia dana Pathian thil an lo pek dan kha kan rin aiin a tam a, tin kan rin aiin an rilru a lo ngil a ni tih kha en theiin kan siam ve leh lawk a ni. Tikhan a chiang em? Umm, chiang khawp mai.
Chiang khawp mai, keimah chuan. Engemaw zawh na lai kha awm ve leh thei kha lai khanin comment section kha pawimawh leng ka hria a, kha kha theih ang ang in kan lo la khawm leng a tih te pawh ka kan bel duh lawk a ni. Aw, tikhan titi ni angin ngaihdan dang deuh kan nei nih pawn, tin ka ngaihdan te kha min pawmpui a nih pawn, rawn sawi bawr bawr ula tikhan inzir ho ang u, inzir theih lam ni loa huai taka zir ho lam a ni aw, kha kha kan thupui tur a ni tawp mai aw.
Khalai tak kha nia kan inhriat thiam a, kan in. hriat pawh kha a ngain ka hria a, han titi tak taka eng nge khawi lai hmun nuam deuh ah eng thawl deuh in coffee han in pah te pawh han titi vak khan chak awm a mar ah chu ni online a thil ti kan ni ang khan in comment lam ah khan in rawn ram tang leh tau la tha in ka hria a, eng ti khan in tun tum a kan titi khaw chang chu kan ti tawp dawn tawh mai anga Pathian zar ah hun tha kan nei leh vat tur ah in ngai la kan in hmu leh thuai dawn nia aw. kan lawm e. Lalpa an malsawm cheu rawh se. Amen.